Selâm aleyküm, sayıqlı dostlar! Lâle telekanalımızda Aç oldım programmamıznı başlaymız. Bugün bizim studiyamızda yigitler yardım etecekler ve güzel bir salata yapacaqlar. Keliñiz olarnen, evel sizlerni tanış eteyim. Menim yanımda, qani, er kes özüni adlarını ayta. İbraim, Azim, Ermez. Mana, üç yigit bugün sizler içün salata yapacaqlar. Onıñ içün bizge neler kerek? Qani, yigitler, ne bar bizim masamız üstüne? Tavuq. E? Hıyar. Pomidor. E, mına bu baqla, bu tavuq eti, bu mayonez, yeşillikler. Tuz. Yoq, o taraq otu. Tuz, doğru. Endi ise biz doğraycaqmız. Baqıñız, kim? Benimki de hıyar. A men kapusta. Ya sen, İbraim? Hıyar. Demek, baqıñız, yigitler, bizde dostluq, biz epimiz dostmız, doğrumı? Ya da yoq? Epimiz dostmız, doğru? Siz dost oldıñız endi bir-biriñiznen, e? Demek, biz bölüşemiz. Bizde eki hıyar bar. Onıñ içün bir danesini Ernestke beremiz,

Mına böyle ve oldı. Endi dört kış etip doğraysıñız, yahşımı? Qanday, İbraim, başla sen. Ne doğrayacañ? Kapusta. Kapusta. Opik balaban! Onıñ içün, baqıñız, mına biz onı yuvdıq. Bunı balaban pıçaqnen doğramaq kerek, azim. Mına bu qabuqlarnıñ sarı yerini temizleymiz. Endi tut, men şimdi balaban pıçaq ketirerim. Yoq. Mına baqıñız, nasıl pıçaq bar bizde. Vau! Men körmedim öyle pıçaq. Mana böyle kesecemiz. Tut. Men yardım eterim. Tut yahşı. Yahşı tutam. Ana. Bir, iki, üç, başladıq işimizni. Azim buzun nasıl kesecemiz? Men özüm de bilmeyim nasıl kesmege onu. Bizge böyle yalpaq-yalpaq etip kesmek kerek. Au kefile. Kesile, e. Señ qalpağıñ mana oldı. Baq, dan. Kesile. Toğrımı? Yahşı kesile. Tek balaban pıçaqlarnen kimi çalışmaq kerek? Büyükler. Balalarğa olamı balaban pıçaqnen çalışmağa? Yoq. E, doğru. Daa ne olmay balaçıqlarğa? Atışnen oynamaq. Doğru. Daa ne olmay? Spiçkanen. Serniknen oynamaq, ae? Serniknen. O da ateş, doğru. İ işo i dan olmay ballara biz profi qalmağa. Ne? Evdemi? Soravsız demek. Soravsız. Anadan, babadan, büyüklerden soramaq kerek, e? Qana, op. İ i olmay soravsçıq barmağa. Safiremov. Musafirligi de olmay, sorasız barmaq. Ana-babadan başta soramaq kerek. Mümkün, men barayım, e? Ne içün soñ ana-baba qıdırıp yürecek sizni? Doğrumı? Oldı, endi Aziye, men pıçaqnı alayım, sen hapstan qoy mında salatamıznıñ içine, yahşımı? Yahşı. Episini mına bu savutnıñ içine qoyamız. Eee, doğru, dört köşe etip, ana, köresiñ, İbraim endi episini doğrap bitirdi. Doğru. Maşallah. Ana, qana, qana, qana, yigitler, maşallah. Qoyuñız içine. Episini qoydıq, endi pomidor doğraycamız. O, men doğraycam toze. Men de. Biriniz et doğramaq kereksiñiz da. Sen başta qıyarnı doğrap bitir, mana. Tutuñız. Baqıñız, mına bu yerçigini biz alıp taşlaymız qabuğını. Endi ise doğraymız. Bax, azim nasıl yapmaq kerek. Bir kere kesemiz. Ortadan dam bir kere kesemiz. Oldu. Endi onı da dört küşe yapamız, mına böyle. Hıyarnı doğrağan kibi, kördüñ? Qana. Balalar, siz bugün bizge ne ezberlediñiz? Men tapmaca, eki dane tapmaca ve şiir. Şiir. Ya sen, İbraim? Tapmaca ve şiir. Azim, sen ne ezberlediñ? Şiir aytacaqsıñ, ya, bugün bizge? Men aytacam Çukundur. Şiir aytacaqsıñ. Bugün biz Çukundur qoşmaymız, lâkin Azim Çukundur aqqında şiir ezberledi, e? Qana, diñleymiz, balalar. Tüslerimde qırmızı, ağzım da qırmızı, dudaqlarım da qırmızı. Sebebin bilesizmi? Bilmeseñiz, aytayım, men çukundur asayım. Sıysalız, faydalı, pek tatlı bir tañ kibi. Maşallah! Siziñ de balalar bitalarıñız tatlımı? Sevesiñiz bitalarnı, e? İyi. Maşallah. Sen baq, pomidornı öyle ezme, mına böyle etip kesmek kerek. Maşallah yigitlerimizge. Bizge Ernest ne ezberlegen edi, ne aytacaq ediñ bizge? Şiir. Şiir aytacaq seyircilerimiz, diñleñiz. Sarı-sarı çipçiler, cüveldeşip kereler, Tarı tolu ellerim, aşlansın çipçi ereler. Üle kesmege ala. Maşallah, e, doğru. Üle kesmege. Doğru, e, üle kesmege. Maşallah, sen özün de bugün çipçege oşaysın, e? Yoq. E, sen de sap-sarısın, bax. E, bugün sarı ögül kiydin, çipçege oşaysın. Kimde çipçeler bar evde? Men, biz de. Barmı cipçeler? Balaban oldı da. Endi balaban, qoraz, tavuk olsa. O, nasıl endi küsmege? Oldı, taşla endi. Bitirdin sen. Doğra bitirdin. Yoq, bunı. Men bitirmedim. Erni? Sen daha hıyarnı bitirmedinmi? Yoq. Mana böyle. Dağın bir yerden ye. Mana böyleden bir yerden ye. Oldı, endi savutımızğa taşlamız hepsini. Tapmayıq. Soñ et doğraycaqmı, soñ yeşillikler doğrap epsini qarıştıracaqmı? Sen başta hıyarnı doğrap bitir. Men doğraycam et. Sen pek yavaş çalışasıñ bugün, Ernest, neçündir. Bizde ise İbraimden tapmaca bar. Köşede tıpır-tıpır kim bu eken, bu eşkır? Kim eken o eşkır, qanı tapıñız. Köşede tıpır-tıpır eti eken, nedir o?

Kerçekten de hıyarnı bitirmek kereksiñ. Uhohoy. Men endi bitirdim endi. Mana. İki dane qaldı. Maşallah, qanı doğrañız tez tez tez. Qanı kimde sende çipçeler bar endi, tavuq oldılar, e? Qozlaymı? Qaç dane yumurta alasıñ bu künde? Bölek kerek ele bulya? Bir dane. Böyle. Qaç dane? Bir dane. Saña yardım kerekmemi? Yoq. Bir dane, eki dane yumurta qozlay demek, e? Demek, siz yımırta aşamağa sevmeysiñiz? Sevemiz. Sevemiz. Sevesiñiz? Epiniz sevesiñiz yımırta aşamağa, e? İye, men de sevem. Ya nasıl sevesiñiz, suda pişirilgen ya da qavurılğan soyunmı? Suda Yoğundan doğranması i kerek. qavurılğan soyun. O, öyle de, böyle de, e? Aha. Ya da buterbrod yapmağa onen, bilmeyim, qavurıp, kolbasa. Mağa berersiz indi. Bilmirem, paşt, bunda ne endi qaldı? Onı da doğra bitir başta, yavaş-yavaş, aşıqmay. Ernest, aşıqma. Sen onı qırqayaq yaptıñ endi, ğaripni. Hıyarnı hıyar degil, qırqayaq oldı. Qana. Maşallah, baqıñız, bayağı oldı bizim salatamız. Mana, Ernest, saña et bar mında. Mana, İbraim doğrap bitirdi. Men de doğrap bitirdim. Qıyanım. Oldı, endi doğrap bitiriniz. Azim, sen de tez-tez bitir endi doğrap. Siz ne, aç olmadıñızmı? Aç oldım. İu, i. Sen de aç oldın, İbraim? İbraim aç olmadı. Böyle gerek ki. Men aç E. olmadım. Aylandır bıçaqnı. A men aç oldum. Oy, böyle. Ay, siz tez-tez çalışmaq kereksiñiz. Sen, ğaliba, asılında aşamaycaq adam kibi pek yavaş çalışasıñ, şimdi programmamız biter, biz salatamıznı yapıp bitirmemiz. Endi daa nazıçıq tuz qoşacamız. Mayoneznen baqla qoşıp qarıştıracamız. E, men, men de yapacam, men de. Yahşı, bayağı salata, ğaliba biz toyğa yapamız. E, men de, bana qaldırarsız. Yahşı, qaldırarmız, er şey qaldırarmız. Endi toyğa yetecek o salata. Onıñ içün, şimdi men bir balabanca savut ketireyim, soñ qarıştırarmız onı, yahşımı? Yahşı.

Mana mayonez, qoşıp başlamayıñız. Siz, yigitler, endi taraq otunda doğrañız, az çıqa, az çıqa. Ay, tökme, tökme! Töksün, töksün, töksün, kerek tökmege. Mana taraq otun doğrañız, az çıqa, az çıqa, Azem, İbraim. Qazoqtan tökip. Azem, taraq otu doğra, az çıqa. Soñ onda qoşacamız içine. Ne yahsı. Balaban, balaban yapsanız böyle e, olur. Maşalla yigitlerge! Elçikleriniz dert körmesin. Aytalar evde sizge öyle? A? Bizge aytmaylar da. Öyle aytmaylar sizge? E. Endi men aytam. E, siz aytasız. Siz maqtasalar begenesiñiz? E. Menim balam! dep aytsalar begenesiñiz? Fyo, men bitirdim. Bitirdin? Oldı endi. Sağ ol. Sepmege. E, sepmege. Mında episini qoyşamız. Qana, qana, qana. Maşallah. Endi qana. Tuz qoştıq, yeter. Endi salıqlarnı yumağa alınız, ciştiramız endi soframıznıñ üstüni. Bunı da yumağa taşlayırmız. Men qış tıgacam. Yoq! Yoq! Men istem qış. Mı yaqsa. İçine bahla qoşmaq kerek. A, bahla? Da, bahlamız qaldı da. Er kes az-azdan, yahşı talaşmañız, er kes az-azdan. Men istem qış tıgam. Azçıq, azçıq, azçıq İbraim, azçıq Azim, azçıq sen, yahşımı? Soñ, kapuslerge qoya başlaycamız.

Mına baqıñız, nasıl güzel salat oldı, e? Endi demek, endi demek programmamıznı bitirecemiz. Çünki biz epimiz aç oldıq, qaşlamağa pek isteymiz, em de bizge ayırılğan vaqıt soñuna keldi. Dostlar, balaçıqlar ve ana-babalar, bizim nevbetteki programmamıznı bekleñiz. Elbette, biz kene de yañı-yañı retseptlernen, balaçıqlarnen siziñ qarşıñızğa kelermiz.